Хәерле көн, дусларым, матурларым. Хәзер безнең яңа видео чыгачак. Мин бүген сәяхәтемне бабай белән үткәрәчәкмен.
Чәчәктә ананың ние бар инде, туганнары. Туганнары?
Әнкәйнең әйме? Асия исемле хатын. Угу.
Так, ярар, без кузгалдык. Ха, ремне эләктерәм. Бүген мин сезне Абзалов Мурат белән таныштырам. Ул яшь фермер, 1995 елгы. Авыл хуҗалыгында стажы кечкенәдән үк башланган, чөнки Абзаловлар гаиләсендә һәрвакыт мөгезләре терлек булган. Аның гаиләсендә 5 кеше, Муратның әтисе Марат Галимҗан улы, Әнисе, Гүзәлия Сәгыйровна, ул фермада сыер савучы булып эшли. Муратның ике апасы бар, Алия белән Диләрә. 2020 нче елдан сөт терлекчелеге буенча крестьян-фермер хуҗалык алып бара. Мурат үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авылы җирлеге территориясендә алып бара. Хуҗалыкта 65 баш эре мөгезле терлек бар. Шулардан кырыгы сыер. 2021 елның июль аена алар 90 тонна сөт алган. Балкончик күңелле. Сыерлар көтүдә иде, аларны күрдем мин. Әзер киләләр. Карагыз. Красота, чип-чиста, молодцы. Ши күңелле. Молодцы, Мурат булдыра. Әтисе белән, гаиләсе белән булдыралар, молодцы. Сәлам, сәлам. Ничек? Чик матур. Сыерларны кая дип сорасагыз, алар көтүдә, ха киләләр. Ха каршы алабыз. Менә үзе тырыша, гаиләсе белән бергә. Молодцы. Әйдә киттек.
Так, тукта.
Каушата шулаймы? Мин Абзалов Мурат. Миңа 25 яшь. Мин фермер. Мурат, э, ничә ел фермерство белән шөгыльләнәсез?
В общем, 10 елдан артык. Ә, Грант алганыма 1 ел. Минем э, Хәтлек минем ә, әти шөгыльләнә. Хәзер уже мин второе поколениедә фермер инде. авыр түгелме?
Ну, авыр түгелме дип инде. Җиңел эш түгел инде. Авыр да димим, җиңел дә димим. Менә э, бер ел фермасында дисең син, әйме? Әйе.
Э, бер ел фермасында үзең, ләкин син инде гомер буе сыер караган, сөт саугандыр әле, әйме, көтү көткән кешедер, әйме? Безнең э, ферма булганча рәхәтлек инде әтиләр Онга якын баш мал уже личный подсобныйда тоталар иде. Хәзер инде безнең 100гә якын баш мал общий. Менә теге ул барыбер ничектер бер ел гына шөгыльләнә дигәч, как будто молодой еще, а былай бит опыт огромный, 15, 16, 13, 17 яшьтәндер инде лаймер слова опытлар. Әтинең
башлаган теге эшен продолжать итәргә дип ну уйлар белән башкардым инде менә синең апаларың да бар бит ничә болар башламады булышалармы алар аларның үзләренең эшләре бармы кайтканда как бы кайтып киткәндә вакыт булганда инде булышып китәләр а так аларның үз тормышлары иде Менә бүген килдем яныгызга, әйме, кадрда булачак. Әниең дә сез бергәләп фермада эшлисез, әйме? Без үз гаиләбез белән.
Әти, әни, мин шәү эшлибез. Әйе. Э, көтүчеләр менә монда күрдем, егетләр көтә, әйме, молодцы, әйме. Күрше авылдан да килә бер егет. Күрше авылдан э, бер яшь егет килеп йөри. То есть ул именно көтү периодына каникулга гына туры килә, ул шул вакытта килеп эшли инде, әти әнисе тик рөхсәт итә. Анда все нормально дип әйтте ди. И бер тагын наемный рабочийбыз бар инде. Ну, кеше җитми инде, конечно. Операторлар күбрәк булса әйбәт булыр иде, посмен эшле. Сез инде бөтенесен үзегез үзегез башкарасыз. Әниең сыер саваймы? Сыер савайы. Ул кулсыз каладыр әмма смена охрана дип әйтим соң инде, чөнки бер үз бер үзең күпме сыер?
Әйе, 60 дойный сыер. Ничего себе. Ну, синдә булышасыңдыр инде. Ну, мин үз теге ничек диергә инде. Э, үз эшемне эшлим инде. Кая маллар карага, кая савышырга теге. Ну, э, беренче вакытта сыерларны үзем дә саугалыйм инде. Монда теге последний әйбер юк дигән. Фи, мондый вообще әйбер юк. Киресенчә ул
Сыйланы. Ранг, Ничек рейтинг.
итеп йөрибез инде теге. Үзегез менә теге. Практика әйтәбез инде. То есть, Әйе. даже недавно менә э, кесер буларак хәтлек ясап бирде инде бер сыерга. Барысын да Ну, укып әйе. карап тор инде әйме теге. Карап, ветеринарларны эзләп, тегеннән, моннан, как бы, карыйсың, итәсең инде. Чәчүлек җирләрендә в основном без э, зерновой культуралар үстерәбез. Э, Печән, Такая кармасмесь. Бөтенесе дә, как барысы да яхшы, конечно. Но э, техника җитми, кеше җитми эшләргә. Шундый теге авырлыклар белән туры килгәлибез, конечно. Лизинглар белән теге э, быелны менә булып чыкмады. Я, яшь фермер булгач, бөтен кешенең дә, видимо, теге э, ышанып бетмиләр дип уйлавымча. Шулайрак булды бугай инде. Син, сез документлар җыйдыгыз, ләкин сезгә от- Әйе, отказ бирделәр. Отказ булды инде.
А нинди банк или банк Ну, мул? Просто тат агролизингтан теге одобрять мәдә дим инде. Тик шулай килеп чыкты инде. Минем уйлаганымча теге яшь булгач. Так, мин аларны табам, отмечу. Безнең видеоны карасыннар.
Это мы смотрим будущее. Яшьләргә нәрсә әйтәсең килә? Эшләгез, эштән курыкмагыз. Эштә алмасагыз безгә кайтыгыз. Шәһәр качмый ул дип әйтте ди. Шәһәргә безнең ерак түгел. Мин дә шулай ук кичләрен теге ну, вакыт үткәрергә дим инде. Шәһәргә йөрим 30 километр безнең. То есть, ну, шәһәрдә гел ятып булмый инде. То есть, э, уже һәр эш кешесе булгач, гел йөрергә кирәк инде. Государство поддерживай иткәндә, э, үз эшегезне башларга курыкмагыз. То есть, э, бүгенгесе көндә бөтен возможностьлар бар. Катнашырга курыкмаска гына кирәк. Кул сызганып, минем кебек эшләргә кирәк. Менә бу безнең бәләкәчләр.
Бәләкәчләр.
Бәләкәчләр димим. Ага. Детишки.
Детишки бөтенесе менә монда ял итәләр. Чилит, чилит. Будущее, киләчәк бу безнең, киләчәк.
Иртә белән безнең ә, дойка. Ничәдә? Ну, без җиделәрдә примерно башлыйбыз. Ә, Тугыз, уннарда бетерәбез инде. Аннары маллар көтүгә чыгып китә. Ә, Көтүдән соң опять ә, дойка инде. Дуйкадан соң алар чыгып картада уже ял итәләр. Көн дәверендә мин могу. То есть маллар көтүгә чыгып киткәч, я фермада теге калган эшләр белән шөгыльләнергә яки шәһәрдә кәгазь эшләре булгалый. Шуның белән шөгыльләнәсең. Тракторга, техникага инде теге как запчастьләрен, ниләрен апайтасы була. Шунда чап китәсең. Ну, тик тормыйбыз инде. Җыярсың.
Әтүңә ут. Нәрсә бабай, фермерлар ошадымы? Теге егет яш. Тырыш егетләр әйме? Тырыш гаилә, тырыш гаилә. Әйе. Видеоны карап дергән өчен бик зур рәхмәт. Лайк куярга онытмагыз, комментарий язарга һәм инде аерым зур рәхмәт Моратка, эш вакытында вакыт табып интервью биргән өчен. Ә мин киттем киләсе сәяхәтемә, бик зур рәхмәт, сау булыгыз.